Manhoko manhoko mabuja tauya kwamuri ino nhau dzanyasika muzuva rechigumi nonhanhatu mumwedzi uno waYekakunguru tikutandira tiri kuMatarodzi Mhosva Jameson Timba newaBiache makumi manomwe nevanomwe wese wari bekupuwa bhero mutongi ari kureketa kuti ndachengeta mutongo wangu ndichazokupai heno pandinokupaipo aah zvinoita kurwadza wari kulinga wati aa peno mutongo uchazouya musi wechina asi chinonyanya kurwadza kutoti bhero mutongo rinofanira kubvagara ratopuwa munhu chiporipocho chaipo makuno kuno paribe kunonokera kuno apa aa watonongewa chatondofadza kutoti mutongi munamato mutevedzi abva andoti aa mugwicho ane makore gumi nemanomwe ngaabuditsiwe mujere kureketa kuno abva atoende kumba asi kufunga kuti zvatora mwedzi wese kudari waribe kuzviona kuti munomupwera aa mabuja pakaita kunyangara tikundofara kuti abuditsiwa. Mike Chimombe vabodzibona Moses Mpofu wanyimiwa bhero kudare dzimhosva kwawangu aenda naa mutongi marehwa nazvo aha pakaita kunyangara ah rekai tione inonzi taitongola ichi kwai kudya chocho kwambo kam ukadya chocho kwambo mangwana chinofuma chaakuda ropa unotolipa chete kuno ndozvawaakuita izvezvi rekai tirambe tichizviona kuti zvinoperera papi nekuti haa zvikaramba zvakadari Ohh tatomirira kuti dai wari vamwe watoburitsa futi pokare zvimwe zvisvinu zvawaireketa pokare naiye ka iyeye my son you kuno heno kuti wachazviita chere kana kuti wahwadziwa fani inojererimu tanyara fani kuno mumwe muzimbabwe anonzi boniface banks ari kunzi agoburika achitopaumba kuti haa jere remusouth africa rakanaka fani iri svinu dai ndatogara hangu muno ah, ah, ah, ah, ah. ah. imi pakaita kunyangara apa ari kunzi ndiye mumwe wavanhu wakabatiwa wachiita zvokupamba vanhu wachibva waendesa kuti waone kupiwa mari kidnapping pachirungu kunorekai tizvione ipapa kuti zvichapera sei tinenge tichindokunyepai ukuwo musouth africa maopo kare rutendo matinyarare ariwo zanupf haabatirwa nomhosva yekuramba kutetekera zvakareketiwa nodare rodzimhosva kuno abva apuwa mutongo uri beku wokuti arege hache kuenda kujere apotsana nokuenda kujere asi mhosva atopuwa mm, tiri kufara kuti apuwa mhosva regai tione kuti zvichaita kuti abenhuke kumusha chere kana kuti zvinenge zviri kutekaira sei tinoramba takaringa tichinokunyepai Tichipenhuka mudare rekuno pokare, kuno mumwe murume ane makore makumi matatu nemashanu, 35 pachirungu, apuwa makore makumi masere nemashanu, 85 pachirungu, okugara mujere nekuti ari kunzi akabhinya wanhu kagumi noina, akada kumbobhinya kairi, akapinda akaba kagumi nokatatu, akapinda pokare aribe kupuwa mvumo. Kabodzi tikuramba tichitenda izvi wanoita mutsepwede yakadari eo ngavasungiwe vatsitsiriwe chaizvo nomutemo ndozvinofanira kuramba zvichiitika izvi ipapa dai watoita kunhadzirisa chaiko kuitira kuti makore anoteera aya patinenge takuteera mari dzedu dzirimo muvanhu ivavo ava vari kuita izvo zvokumora nyika zviizvi tinoramba tichindohwina basi wamunangarwa nyasi waakuburitsa tsamba yawakanyorera kuhurumende yawabiden wachinyorera iye joe biden wekuamerica waakureketa kuti haa zvakaitiwa paupenyu hwatrump zvokuda kuwapfuudza zviya kwai mm zvisvinuba heyei pakaita kunyangara rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei izvozvi vhidhiyo yatagokunyepa inozuro yakaburika muchina achisungirira vanhu watema kwai zvakaitika pamugodhi unonzi mugodhi womakanga kubhindura Haa idi ona yawe zvinorwadza izvi chinonyanya kurwadza ipapa kutoona kutoti wabiache watema wanenge wakandomira kuudyura kunge kumbudzi kuri kuringa bere richinyopora kamwe kambudzi aa zvinoita kurwadza wamwe wacho wari ndiwo wari kutokuza kuza kuti dai watodai haa unobva waona kuti zvakaita kunyanya kunyangaritsa izvi asi tiri kutenda kuti zvinenge zvichabativa zvichichimbidza kunadzirisiwa Hurumende yakubuda iri kureketa kuti yaa izvezvi takuringira kuti hwendo huno gore riri kuuya iri tinenge tichikohwa kwai kukohwa chibahwe, koroni, mapfunde, rukweza zvese takamirira kuti tikohwe matani anosvika mamiriyoni matatu chaiwo heyi regai tizvione kuti zvinoitika chere kana kuti panenge paripi ticharamba hedu takaringa ipapo pokare wokuratidza pachena kuti wakuru wehurumendewo waribe kana chibodzi chawari kuita kuvhunduka kana kuita hanya no zvakareketiwa nomuferefeti mukuru otita general pachirungu haa unobva waita kuona kuti ya pakaita kunyangara kusangana kwawagoita ivo vamunangarwa nomakurukota avo wese padibe kana chibodzi chowareketa chinozvo chekuita nozvakaburika kunyaya yaiye muferefeti mukuru wenyika odita general pachirungu zvitoreketa pachena kutoti haa wari kuziva kuti haiyo injedui tikabatiwa ndisu tatobatiwa ipapa kuno tichada kureketei isu tabatiwa Tino, Manja azere dowi, regai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Mapurisa okwedu aramba achiomberehwa manjano wanhu nyasi nokuti aburika ari kureketa yo kutoti wakabatana no kumuzambiki wakaenda kumuzambiki ko tina ng'ombe dzinosvika makumi matatu noina dzange dzabatiwa kunzvimbo dzange dzabiwa kunzvimbo yochipinge tekuti makorokoto makorokoto makorokoto izvozvi haa wazhinji vamwe wagotoseka hawo wachiti haa iyeyo kuchipinge yuyu haa mapurisa bagobata n'ombe dzidzi vanhu vakange vakutovhiringidziwa nadzo n'ombe dzo kusvikira wadzibenhutsa wega kwakundodaidziwa mapurisa kuti ewo svikai mutore vanhu waana mbavhawa tikai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo Wanotengesera mugwagwa muguta reHarare wakureketa kutoti haa tiri kushaba zvese zvakareketika nehurumende ichireketa kuti ida kutidzinga kubva munzvimbo dzatinotengesera kuti tiende kotengesa tiri nzvimbo dziri kure kure kusingasvike wani ipapo wakutoreketa kuti yaa nyangwe usadhaki wakauya kana ukasauya tiri kundoiramba basi tiri kutoenda kumusika kwedu kwatinotengesera mazuwa ese heyi. pakaita kunyangara ipapa regai tione peno ndoo pachaita kuti chibvondoke heno ngaticharamba takaringa kuti zvinonge zvipera sei aa tsaona yagweti kakugweri uno zuro aa kwai yakatogwara shawana kam ikakuwadza gumi noasere tikuti wakapfawo dai mweya yawo yaramba yakazorora murugare chaimo zvirambe zvakanaka Kambani yokuimba iri kureketa kuti ida kugotengesa zvikamu makumi mana kubva muzana, 40 percent pachirungu, kuti waboe mari inoita mamiriyoni zana nemakumi mashanu, 150 million us dollars pachirungu, kuti wakone kuita zvokutenga-tenga zvinhu zvakanaka zvauri kuda kuseenzesa. ipapa ticharamba takamira kwai mugodhi wauri kuda kuti watengese mugodhi woshamva shamva gold pachirungu tikai tirambe takazviringa izvozvi kuti zvinenge zvichienda nekupi pokare kuti mpanani makambaniwo wanenge wachipuwa tinenge tichikunyepai kuti zvakamira zvakaita sei Wamutuli Ncube kwaiva chagoda kuti watule gwaro rinoringa nozvinhu zvekutekaidziwa kwemariro pakati pakati, mid-term budget pachirungu, rikati tione kuti zvichatekayira sei kuti wachaitura rini zvati zvanyatsozikana ba zvakareketeka ba asi wari kureketa makwai wagoti aa kwai zuva rochimakumi mairi inoshanu mumwedzi uno ndipo wari kuda kuti waite zvokuita mureketi wawo uyu rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinenge zviitika chirepo kare kuti zvinoitika nenzira yakaita sei tikaringa dziri kuitika kukinya pasi rese riri aa rakaita kuringa dziso pakinya idi kinya izvezvi zvanyasi Kwahi kuno mumwe asungiwa anonzi Collins Kalusha. Hey, hey. Kwahi ndiye agoti inini ndakauraya wadzimai vanosvika vakumi mana newairi kubvira gora 2022 ndiye munhu ari kunzi agopfudza kuuraya wadzimai wese wakabatiwa wari mumasaki waye ah, ah, ah, ah. idi o oh, yawo dai wapindira izvi zvisvinuba izvi apa onyasi wochidiki wokukinya aa wanga wari kuita kutenderedzerana iwo kauchi kanokachidzaka tiegas pachirungu aa pakaita kunyangara wakakuihwa nemapurisa iwo wobva wakuwawo wakakuihwa wokuwawo mapurisa achiridza mabara orabha izvi aa unoita kuona kuti ya idiwo hashtag ruto must go iri kuramba ichitosimba ipapa kutosimba kusvinu chaiko tikai tirambe takazviringa hedu apawo pokare a kwaita kakundengendeka ndengendeka ndengendeka kaunyika he kukinyako a zvokuti vanhu vari kuti ya zvanga zviri bekumboitika ndozvaakiitika wendo huno a kwaiva ruto wagoibopa nokumuhwe tikai tirambe takazviringa kuti zvinoitika chere kana kuti zvinoperera papi izvezvi kureketa kuno aruto akaisiwa pakona chaipo zvokutoti ari kundoti ii iyi ndo nyahwa yakatokwe chaiyo yegore rino iyi ari pekungwe anga ambozvifungira kuti zvichaita kudandi haa wamwe ndowagoreketa kuti kwai wafana wokukinya wagoenda wachida kuvhima kasindi bva watobata iri nzou chaiyo ndozvaakiitika rekai tirambe takazviringa kuti zvinenguperera ku inogwachere nzouyo kana kuti icharamba yakamira ticharamba tichikunyepai zvinenge zvichiitika ikweyo Nyika yoZambia yamukirira nyasi kundonyepiwa kuti uyu anga ari ndiye mukuru mukuru wokurwisana nouori kuZambia, kuZambia Anti Corruption Commission asiya basa. Kwaiye anonzi Tom Shamakamba asiya basa apa pari pekureketiwa kuti chii chaitika kuti asiye kwazondonyepiwa vanhu nomutungamiri wenyika kuti aa uya ati achazvidaba zvokusenza achihwisana nouwori mm. pano nyaya apa kusouth africa wari kunadzirira ipapa kunyepiwa nomutungamiri wenyika kuti nyika yakamira sei wachivhura dare roparamende Haa masoja, mapurisa wese guta reCape Town vari kuita kuramba wakaita kuita kuita kusimba chaiko wachiita zvekupurakitiza zviya kuti wazoita zvinhu zvacho musi wacho wazvinofanira kuitiwa. Paul Kagame kureketa kuno Haa Gonza paya akahwina nozvikamu makumi mapfumbamwe nopfumbamwe huno gumi noshanu, 99.15 percent pachirungu. Haa oh regai tirambe takanyarara ipapa asi umm pasvinu ba apawo nyasi kwaburika kuti America yagofonera Joao Lourenço wekuAngola, mutungamiri wenyika ikweyo ari ndiye sachigaro weSADC, wachinyepa nano nyaya yezviri kuitika kuDRC. Regai tione kuti zvinombopera zvakaita sei, pokare kuti mbani anenge achiita kuti zviite zvakadini. Iwo waAmericawo wari kunenedzehwa kaano azhinji kuti ndohwari kukonzeresa muDRC imo. Wobhora rokuFrance weFrench Football Federation kwaiva goti wakuendesa Argentina Football Federation kudare dzemhosva nenyaya yekuita zverusaruraganda. ah chikarabhaa icho kuArgentina chakaita kunyanyisa idi unobva waita kuona kuti mm, zvisvinuba izvi hino kuti zvino izvi zvimbotekaira sei asi rekai tirambe takaringa kuti ichapera yakaita sei mukugumisira anga ah, akamira achirairidza chikwata cho britain cho england chocho akwaya ah, ati ndichazvidaba ndakutosiya nokuti ndakatadza kuhwina mukombe Ah ah ah ah dzimwe nyika so dai kuri kwedu anomirira kudzingiwa ega hehe regai tione kuti zvinopera sei kuti wachachihwina aa ah, paribe ari kuziwa regai tirambe takaringa hedu tiri ipapo ka mabuja regai tichigumire pano ndini wenyu mhanduweyo nhau